Ok, bore da, mis mae Thais yn fan hyn, a mae hwn ar gyfer pobl blwyddyn 9 a blwyddyn 10 sydd yn gwneud y banc. Nawr, mae angen chi creu holiadur am nifer o'r unedau yn y banc, sef menter a falle'r prosiect unigol. Ac dwi'n gweld llawer iawn o bobl yn mynd o gwmpas yr ysgol gyda holiadau papur. Nawr, does dim un yn bod gyda hwnna, ond mae dulliau llawer gwell ar gael. Ac un o'r dulliau yw defnyddio Google Forms. A mae Google Forms lan fan hyn, ac os fi'n jyst yn mynd mewn, ac os chi ddim yn gweld Google Forms wedyn, mae eich chi'n mynd lawr a mae e fan hyn. Nawr, beth mae angen i chi wneud ydy creu ffurflen newydd ac wedyn rhoi teitl ar gyfer yr, y, y, y ffurflen yma. So, uh, debau stondin bwyd ac wedyn y cwestiwn cyntaf. Um, ydych chi'n hoffi a wedyn beth bynnag, uh, beth, beth, beth bynnag, um, ysgrifennau mewn fan hyn, teisen, a chi'n hoffi teisen. Right, nawr, opsiwn 1, ydw, A wedyn opsiwn 2, nac ydw. Oce, okay, so dyma cwestiwn cyntaf. Wedyn, nesaf beth dwi'n mynd i ddweud ydy cwestiwn pa flas o teisen ydych chi'n Ofi. Nawr chi'n gweld, mae angen chi penderfynu ar y cwestiynau o flaen llaw. So fan hyn nawr, chocolate, plaen, uh, mefus. Okay. Chi jyst yn mynd trwyddo fan hyn yr opsiynau i gyd. A na i cwestiwn arall hefyd, pa bris ydych chi fodlon talu. Nawr, wrth gwrs, mae pob un yn mynd i ateb hwnna yn rhywun ar ben unan. Um, so mae pob un yn mynd i ddweud y pris isau i chi'n rhoi. So gallwch chi dewis short answer, ond fi'n mynd i wneud multiple choice eto fan hyn. Ac um, beth i chi'n mynd i dewis fel pint? Uh, punt 50 a falle 2 punt. Okay? Nawr, na gyd yw e. So beth mae angen chi wneud nawr yw rhoi title ar gyfer eich, eich, eich um, ffurflen. Ac wedyn, mae fe wedi cael ei wneud. Nawr, Beth gallech chi wneud? Gallwch chi mynd i send a gallwch chi anfon hwn allan i pob un. Neu beth gallwch chi wneud yw cael cysylltiad, a gallwch chi cael cysylltiad, neu gallwch chi wneud link hefyd. Okay? So, digon hawdd fyna, ac wedyn automatically collate respondents, a wedyn include form in email gallwch chi wneud hefyd, a mae hwnna'n problem. Nawr, beth sydd gyda chi fan hyn? Chi'n gallu rhannu fe ar Facebook hefyd, neu chi'n gallu rhannu fe ar Twitter. Mae e lan i chi. So wedyn, gallu ni wneud hynny fanna. So fi'n gallu canslo hwnna fanna nawr. Nawr, peth arall gallwch chi gwneud, wrth gwrs, mae pethau add-ons fan hyn gyda ni, ni gallu uh, cael y wybodaeth mewn i gyd fan hyn. Nawr, ar ôl casglu wybodaeth, mae hwn yn mynd i anfon y data i ni tu fewn i Google Sheets. Ac amser mae ti fewn i Google Sheets, beth ni'n gallu gwneud wedyn yw creu graff. So, yn yr ail fideo, dwi'n mynd i ddangos i chi wedyn sut i creu graff gyda'r gwybodaeth yma. So, newch yn siŵr i chi'n gwasgu yr hoffi, newch yn siŵr chi'n gwasgu y dilyn a newch yn siŵr chi'n gwasgu'r gloch so chi'n gweld y fideo nesaf.